Ronaldosyz Ýuwentus ýeňildi. Messi diňe on bir metrlik jerimelerden gol urýar. Ronaldo Pirlony günäkärledi. Neýmar ýene-de aglady. Hemmäňize essalowmalikim diýmek bilen, Ofsaýd TM-kanaly öz işine başlady. Habarlara geçmezimizden öň, laýk düwmejigini depip goýmak ýatdan çykmasyn hem-de kanalymyza agza bolup we ony dostlaryňyz bilen paýlaşyp bizi goldasaňyz sizden hoşal bolardyk. Hany onda ykjam ýerleşiň biz başladyk. Ilki bilen Juventus bilen Barcelona arasynda bolup geçen oýun barada. Habaryňyz bar, Çempionlar ligasynda Juventus öz meýdançasynda Barcelonany kabul etdi we öýünde 0-2 hasabynda ýeňildi. Eýýäm oýnuň 14-nji minudynda Dembele hasaby açdy. Togsanynjy minutda Messiniň goly bilen hasaby has hem ynamly görnüşe getiren Barselona öýüne ýeňiş bilen dolandy. Bu oýunda Ýuwentusa biraz şowsuzlyk gülüp bakdy. Ýuwentusdaky Moratanyň geçiren üç goluny bolsa üzüň kanalda diýip hasap etmediler. Bu elbetde kiçijik degişmedi, kanalyň reklamasy däl. Elbetde geçirilen gollar ofsaýd sebäpli kabul edilmedi. Ýuwentusda bolsa başga göze taşlanar ýaly hüjüm bolmady. Şeýdip, katalonlar ýeňşi saklap galdy. Messi diňe on bir metrlik jerimelerden gol urýar. Messi togsanynjy minutda Ýuwentusyň derwezesine bellenilen on bir metrlik jerimeden gol urdy we ol bu möwsümiň hasabyna onuň dördünji goly boldy. Gyzykly ýeri, dört goluň ählisi hem on bir metrlik jerimelerden ýerine ýetirildi. Üçüsi Barselonanyň düzüminde, biri Argentina milli ýygyndysynyň düzüminde.

Neýmar aglady. PSŽ Çempionlar ligasynda Istanbul klubuna garşy oýnady. Oýnuň ýigrimi altynjy minudynda Neýmar şikes alyp oýny wagtyndan öň terk etmäge mejbur boldy. Çep aýagyndan şikes alan braziliýaly Neýmar ätiýaçdakylar oturgyjynda oturan ýerinde aglap goýberdi. Ol Liga birde dört oýunda iki gol urdy we üç goly top uladyşyny amala aşyrdy. Benzema Raul Ronaldo we Messiniň netijelerini gaýtalady. Fransiýaly Real Madridiň hüjümçisi hasaplanylýan Karim Benzema Çempionlar ligasynda Borussiýa garşy oýunda gol urdy we ol Çempionlar ligasynda otuz klubuň derwezesine gol uran dördünji oýunçy boldy. Ondan öň otuz dürli kluba gol urmagy Raul, Ronaldo we Messi amala aşyrypdy. Maglumat üçin, Real bir utuk bilen öz toparçasynda soňky ýeri eýeläp dur. Ýuwentus bilen Barselonaň oýnundan soň Ronaldu öz pikirini bildirdi. Hemmämiz gördük, bu biziň üçin masgaraly ýagdaý. Men bu gezek öz klubyma kömek edip bilmedigime gynanýan. Ýuwentus erbet oýnady. Biz öz öýümizde beýle hasap bilen ýeňilmeli däldik. Eger biz bu turnirde Ýeňiş gazanmak islesek, topara üýtgeşme girizmegimiz gerek. Men bu ýeňlişde diňe toparymy günäkärlemän, eýsem baş tälimçiniňem günäsi bar diýýän. Biz öz üstümizde işläp indi ýeňiş gazanyp başlamaly wagt boldy diýdi Ronaldo. Kriştian Ronaldonyň karantinden haçan çykjagy belli boldy. Ronaldo ýene üç günden soň karantinden çykýar diýip ýazdy Football Italiano neşiri. Ronaldonyň test netijeleri otrisatel çykýan bolsa-da, ol ýigrimi bir günden soň karantinden çykýar we doly sagalýança oýna goşulmaz, ýöne toparyň türgenleşiklerine gatnaşmaga rugsat berilýär diýip ýazdy Football Italia neşiri. Size ýetirmekçi bolan habarlarymyz häzirlikçe şulardan ybaratdy. Wideo göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýän. Eger şeýle bolsa, laýk basmagy unutmaň. Ýene-de siz bilen saglykda görüşýänçä.